Ene swi tivnen layini mi nyi- mi nyika ng- eh, mi nyika ngoma ene swi hlangana Eh, a ku ri event yin'wana ya gab ya hala mavopane hala a ndzi Gab tshama lowa Mavopane. ti-tattoo Gab wa swi- marimba skipa vavasati va hina va Eh, ye wa luya.
vana ye walowo hluvulela vavasati van'we skipa Ah, i used to perform that song Yeah. ni ya agigi ni ya performa ri sungulera ri ri one
hamba muholaki a ni holo ri ri one va kha va ri repeata va ri loko ni huma exitejini va ku e vuya vuya a byi dlaya nkarhi wa kona mara sweswi loko ni ri yingisela ni ni ri yo a ku endleka yini mara kwala industry leyo ngele ka yona yi yimbeli yi dominate na ku a ni swi koti ku pressurize ti organizer Mm, ah, ah, no ku na hungu laha ri nga kona so kasi loko hi va vona va kha va va kha va va ri kona ka gigi yin'wana na yin'wana na yin'wana va va pressurize organize ahee i shangan gang podcast network ha vulavula ha lwa ha hleka naswona hi vulavula swo twala shangan gang podcast network hi vulavula ngopfu kambe u ta yi rhandza
ya se le ka 82 va documenting eh, vitana vanhu lava va nga na swo karhi va swi endlaku ashgazin Ashgazin.
kumbe eh, kwala ka ka ndhavuko wa hina wa vatsonga Yeah. a wu fanelanga u va ri xiyimbeleri kumbe xicini as long as ki contributor Mfundhisi. kumbe n'anga u fanele u va xin'wana na xin'wana xi na xi yi tsakisaka and then hi ku vitana ta byela ku ri na mhani nese va kola mi va vonini
va te chanyana mpimisi ya mi ku ri rhumela na injection mara before that ne ku na vanhu van'wana mani ma twa ku ri mi tshame kha mi hi viewer every day mi hi watcha every day mara am subscribe eish eh, please subscribe a mi tlhe mi laka mi layika ne eh, and then loko yi dropa mi ta ka mi nga mi nga mi nga lose nchumu loko yi dropa because loko hi ri na subscriptions ta n'wina hi kota ku ya mahlweni ntirho lowu hi wu endlaka hi nkarhi wa kahle so loko mi nga subscribe ku va na problem ene ku na swin'wana hi muchayeleri ku endleke yini swi tsakisaka
Eh, loko ri ku ri ku na munhu a lava ku lovola ne Ne? Nda- nda- nda- ah mi nga va hlamula mi va vekela laha mi hi twa ku ve ya ve ri yini E-e. hi live phela va fanele va swi tiva ku hi live on air va le moyeni hi hlamula hi ku heyi mi le moyeni ka hlangani gang mi nga vileli

Ah.
lava tsanana va tiva ku hi vulavula hi yini mfana loyi o va na malevu mi nga ri wa wa 2003 loyi okay xikela i byala lebyiya um loko munhu a loveriwa mi fambaka na byona mi nyika vamalume Oh, swi dumi oh. ngopfu ku ri bya tintangu lebyo byi fambaka na mali yes Yes. bya Okay.
byo loko mi mi nga ri byi nga ri ko benge nghini amngeni mavo Okay. so la ka xangani gang na hina competition eh, hi na old buck Eh, i gin yi nandziha ngopfu mm. eh, a ni yi nwini hala ka thomo hala a yi n'wi ndle swin'wana a yi n'wi ndle yi nga thomo ha ah, no a ni ri kahle ngopfu a ni ri layinini mm. eh, so gin liya ha yi winisa so what you have to do i ku ri i commenta loko ri ku ri wa lovola mm. kumbexani malimoya wa lovola bota wena wa lovola commenta la ka ti-comments loko hi ku hlamula swi ri e i ta va yi winini kuma ku will ask for your details ivi hi ku fanela hi ku nyika xibakela va ya lovola hi la ku release xitirese ka ku ha va ta va na mali ya n'wi byela tata lovola a na a na ha la ta vutisa ku hi nga se ya kule vona a va lovoriwi na ni ya vhe ni ku ni kombela i ya le ka xangani gang swilo swi ta hi olovela a mi a mi fanele mi yo vhe mi hlamula kholo mu ku heyi Hey, loko yi dropa a nga ta vha ku i nga ni nyumisi a xipikareni ne
no hi muchayeri eh yo tshama namuntlha hina hina hina mani ka eh ku ta ku vheya ma before hi khumba yaleyo ne mm. ku na match ya Shangan Gang ya ha ri kona eh va nga rivali eh, price ya hoodie i 360 i think skipa i 260 swi hambana 100 rand eh metse i swa hina ene xin'wana xa nkoka ku vulavula hi timhaka ta metse ne loko ri ku ri u around gauteng price yi hi ndlela yaleyo yes loko ri ku ri hala wa maswanganya hi eda na ya na ya ka mm. ya pixi mm. yes leswi vulaka ku ri ma pfumela ku xava lava nge le kaya mm. ya hi ta va yisela ene xa kahle xa kona swi endla u va na laki december leyi u yiseliwa hi un'wana wa xangani gang i ko gaza boxa ku ta gaza boxa a fika a hleva a hleva a hleva kumbe ku ta diroka a fika a dj a mi nyika xikipa

i-artist i-artist ne Eh, Kuna- ishi. kuna- kuna artist so beri swa hambane ku swa hambane ku yini sambana Ma- min loko se ka ya matlhe va ta hi byela ku swi hambana swi hambana ku ene Yes. why va ri artist va nga ri va ri ntlambi ntlambi mara for mina ne mina a ni mi tivi ne se swandla na lava va nga ku hi voneni va kha va nga mi tivi mi nga ku hi n'wi mani mi suka kwihi mi kulele kwini ya a hi sunguleni kwalani kahle kahle okay loyi mi n'wi vonaka lani xo sungula mo ni rhanga ni mi xeweta hinkwenu lava va nga ku wacheni ka xangani gang loyi mi n'wi vonaka la i sina mpaka um kusuka ka ni kulele ka maswanganyi mara sweswi um ni tshama ka mphagani E se Sina Mpaka i muyimbeleri wa vunanga bya Xitsonga e ni swi be kahle ngopfu hi Xitsonga vunanga bya Xitsonga vunanga bya Xitsonga yeah.
eh loyi a tivekaka ngopfu hi tingoma to fana na vo ni ta humelela eh vinyi va mali nkelu nkelu a tshaka a tiveka hi xilogen lexi na xigazo n'wana maneya
oh se wa kha wa tiva ya na va twa se mo twa hi kwalaho ka kahle kahle ku ta ku tiva ngoma ni that's why Eh, eish. fo- eh, kahle kahle tiplatform leto fana leti ti imported hi ku hi kota ku mi document vanhu va tiva xikandza va kota ku faka xikandza ka ngoma yo ngoma yo karhi karhi. ma Yeah, twisisa? i ntiyiso.
so hi twa mu ku mu huma ka ka maswanganyi Eh, mi ri mi te hi n'wina mani vito na sina no vito ra street sina maswanganyi wa ku huma eka maswanganyi twana swi sweswo Eish. kasi kasi kasi kasi sina

Eh, lexa xi lexa hlampfile. lexa xo hava xeriwe lexa xo xo tirheliwa lexa. yes lexa xa dr majuli ya
okay so so hi muchaveleri ni twa mi ku mhuma ka maswanganyi ne ene ka maswanganyi mchaveleri se na Eh, ni twa mpaka. loyi a ku- oh.
Ni mchaveleri. Eh, so Eh.
ka maswanganyi i tiko ne yes ene ka maswanganyi hi le vuhosini good cause mina swi ta ku ri vamahlanganye i tihosi mm. eh, va tlhela va chana khale mi chavele sani ku mina na nkoka ka podcast leyi mm. khale matiko a ma neyimiwa after tihosi mm. eh, ku fana na mina ko cinca loko karhi kha famba va ku hi le green farm ku ri ka nhongani ka nhongani leyi i hosi nhongani eh, eh, and then ku na vamadonsi i hosi madonsi na tiko i madonsi se ku na maswanganyi kumbe hi ku e koho maswangayi a ri koho maswangayi Yes. Koho, Eh, mm. ma vona so ni lava ku mi byela ku swi swi njhani ku kulela a a- a vuhosini because loko munhu a kha huma ka ndhawu yo- ndhawu yo fana yaleyo hi langutela swo karhi ka yena matimelo mo karhi so Mm, a swi kwalano. tikiseli loko munhu a kha a kha kula ku ri ku huma u huma vuhosini
Ku kulela vosini swi swa ku shape-a ku ya mahlweni a ku kuleni ka ka ka wena swi va swi kha swi ku shape-a because u huma ka muti lowu wu nga respect-iwa Yeah. se na wena loko u kha u kula hi ri vana ha dyondzisiwa ku wena phela u nga hi poyili kula kahle um be respectful ka vanhu lavakulu ka munhu un'wana na un'wana that's why loko mo tiva Sinampaka kumbe ni mi byela hi mina I'm very very respectful. mi ngeen kumi ni khe ni ya hala na hala ni kokana ah. kokana i ku nge mi voni seventeen mi kimi ah, ya i mhaka ku ni kurisiwe kahle ngopfu mm. ni ni nyikiwe nawu na ha kula va ku ndlela yo famba hi leyi and ni yi teki ndlela liya ya ku famba so ku kulela a vuhosini i swa kahle ngopfu va tikomba ku ve le vuhosini sasekelo leri Yeah. ri le vuhosini ri le vuhosini leri a wu vi a wu vi wa le hosini i i- i kha i nga langute xikwembu xi tlharihini a xi futaka ba a ni naxo i hosi ya tihosi Says, mara mara loko loko va ku loko mi ku eh, eh, eh, ku kulela vuhosini a swi vi hi ndlela a swi tiki hi ndlela leyo ivi mi tlhela mi ku mi nyikiwe milawu ku na mindyangu yin'wana yo ko va muti njhe Yes. loko u tswariwa wa hanya hi mhaka ku boti ti hanyisa leswiwani boti mm. sesi va hanyisa leswiwani se n'wina ku na nkarhi lowu va mi byelaka ku ri sina na xigazo mm. hi hanyisa leswi evuton'wini hi mhaka ku va mi byela ku hi mhaka to mi le vuhosini kumbe va mi byela ku ri hi mhaka vutomi byi so ma n'wi vona n'wana mu ni mi hlamule question yaleyo ma n'wi vona n'wana loko a ha ri ntsongo mm. loko o va a kha a khoma laha mi ku i nga khomi kwalaha ni tshika i nga khomi kwalaha ni tshika I ta va a kha a swi tiva se loko ni ku a swi ni tikelangi i mhaka ku ni kule ni tumbuluka ni suka kwalaya mutini wa luwa ni tumbuluxi va ri ku tumbuluxa eh, ni tumbuluxe hi xikwembu oh, mara ni kule ni suka kwalaya mutini wa luwa ni khe ni tiva ku leswi a swi endliwi leswi swa endliwa se a swi nge ni tikeli swilo sweswo because already ni swi toloverile Ku suka a ku a ku tsananeni ka mina ndzi ni ta ni ta fika la ne mm.
ah, he jojo a ni swi tivi ku i nga i swi vonini ne ko va ku hina namuntlha a hi hi mbale hi ku ya hi a ku na theme namuntlha vhele mm. mara ku na swi swin'wana swi nga ku trendeni swi sungule ku trenda tolo tolweni ne swa gbv na femicide swa vavasati va va ndla awareness swa swa ti va va faka swa ti people and what not van'wa va ku people mm, va ku people va ku mbale people ne no la ta vutisa tanihi n'wansati sisisina ku mm. n'wina mi ri yini timhaka ta hi ta vuya ka timhaka ta music mara mm. leswi ko va timhaka ta ku hi lava ku twa mavonelo ya n'wina hi timhaka ta ti-G_B_V na ku dlayiwa ka vavasati mm. ku n'wina mi yime kwini as n'wansati ma kha ma participate ka ka campaign liya na n'wina mi fakini khala ya people eh, eh, a hi nga se faka ngopfu mara um hi yima na swona obvious um as n'wansati na mina ni tshama ni chuwini ku loko ni ya hala ni ta vuya loko hi ya hala ku performeni hi ta vuya yeah. ma swi twisisi loko hi ya hala ku hungaseni hi ta vuya yes. eh, hina vamakwenu a hi tshami na vona va le tivasity mm. va le kule na hina se wa tivutisa ku lava nga kona va safe na mm. ma swi twisisi yeah, yeah. so swilo leswa swo boha hi, hi participate ende swo boha na hina hi mbala loko swo fika kusuhi na hina swo boha hi swi endla a mi na xibelani xa purple mi nga ta xibakanyana mm. xiko ah, xi kona ne a mu fa sweswi loko mi ya tigigini mi vhe mi xi hava xelehava xela xona i nga ri no swi tiva kusukela eh, sweswi mavhiki malama ni khe ni hava xela xona masunduka loko hi ri ka thovo mina na sis kita hi mbale people ah, eh, ey people mina se xa people ah, people
no
i ku se ni ri ni yi vulavule ngo people mara matsundzuka hi mbale people ne a va hi byele khale a hi byeliwini a hi hleveriwini ku heyi ku ta va na Mm. Teka ka- ka mhaka ya so.
Eh, exact mara sesisina Mm. eh, loko hi khe hi vulavula na n'wina sweswi na loko hi- ni pfa ni twa tinghoma ne Mm. na swi twa ku voice leyi yi nga ri i voice ya wo xipara loko vo ya heji Loko Loko vo- a nga humeli hi madimoni jojo ni nga ri na mona na mimoya yo biha ne ya Eh, eh, la ta tiva ku Music wa n'wina music journey kahlekahle yi sungule kwini yi sungule ekerekeni kumbe yi sungule ka Khalanga productions mara hi lava ku tiva ngopfungopfu kwalaya ka vuwoxipara hi ku ni twa hi nga ri mi na voice nyana yo woxipa mm. ya na ndhuti wa vona wa vona loko loko ku na xigazo mina swi ta mara ni twa nyana moya ku na moya wo loko no sungula laha ni ba chorus ne kumbe ni ba worship song ah, mi nga ku ma laha ku tleleteriwini laha ku ta sungula jojo La. mara ma ta ku jojo na swi Eh. tivi ta sungula i mhaka la hina hi le hi le gigini hi la ku tsaka Mm. Kum- mi nga swi yeni a na vanhu lava nga tala tala Eh, va- va- va- ma swi va twisisi, wini la- va nga wa. hi nga hi nga hi nga ha tsaka o hembe o yolo basa ka ya ya ku sungula ku yini so yeah tell us about like yeah um sina mpaka a hi munhu loyi a nga sungula ku yimbelela sweswi um ni sungule I was so little mm. na ha ri ntsongo ni kulele ka family leyi yimbelelaka ka hina hinkwenu a yimbelela vo ka va nga ri ti-artist mara ti-artist ta ha ri kuteni mm. na vatswari va mina va yimbelela so ni kulele ka e a hi ti-artist so ni ni kulele ka family leyi ni nga ta ku ka ka ka yimbeleriwa so ni kulela ka family le kerekeni eh ku na family church ku na kereke ka hina ya ka mm. maswanganyi
maswanganyi ovc ni kulele ka ovc ve le vuhosini No, ho- ti- ti- ku na- i- i vuhosi byo tlharihela byo ee ni kulele ka ka ovc Yes, va dya timali ta tibuku ta tiko na ta minikelo yes
ya se um ni sungule ka sunday school ni yimbelela hi ndlela yaliyani ni ta ni ta ni ku youth ni ta tikhwaya ta kereke hinkwato worship team Ya swi sungurise sweswiya ku ta fika la se hi nga pasa hi ta swikolweni kwahala se hi jika a hi nga ha yi tikerekeni a ni van'wanyana tikereke ta le joni a hi ti twisisi hi ti twisisela tikereke ta le makaya ntsena se loko hi ta kwala a hambi hi ta ku swi yo onhaka hambi hi ta ku swi ndlise ku yini mara a na ha yimbelelanga kusuka ni ve ni tala majoni full time. No ni ta ni ta ni ta tlhe ni n'wi vutisa futhi ku na munhu loyi a nga ni byela ku. mi yo tsemiwa ku tsemiwa kunene endzhaku ka loko se mi mi mi yimbelele xigaza hawu and then eh loko mi ku ku na t- vanhu va nga va nga le ku teni va artist va yimbelelaka na na yona un'wana i khale a kha a a komberiwa ku ri a yimbelela anti loko ku na nghoma kumbe a nga se va na nghoma i think miss v ka tiktok emakwenu wa mina lexiya ku na ku na i think a mi ri three one day mi kha mi yimbelela this other song I don't know Eh, if it's a vunanga. cover. ya vunanga then swi vona ku na ku na ku na problem mutini na ku na vunanga mutini serious eh. na vunanga mutini so i'm sure ku na yena eh. wa yimbelela kumbe xana u lava ku yimbelela kumbe njhani cause eh. tikhomela ti ku heyi mm. hi nyike risimu hi nyike risimu ya ni swi vonini ni swi vonini luya wa ha ri n'wana a focus xikolweni i n'wana luya e a focus xikolweni a heta xikoloatayeka se n'wana n'wana a rhange a focus exikolweni music ani ye music wa disturba loko swi hlangana laya swi hlangana hlangana yeah. so hi ku u tiva makwenu wa wena kumbe yena wa titiva ku i munhu wa njhani swi ta n'wi phijaphija a hi xitalo u nga ta swi kota loko ku ri ku a wu nge swi koti mm. se luya wa ha ri xikolweni a nga se yimbelela voma next year yes i ta sungula ku yimbelela loko ri ku man'winida luya wa ha yimbeleka worship team kaya Oh, wa ha ri ka a Hi nga le se ka worship va nga n'wi team.
tsemisi kerekeni please a I'm a- a hi thinking fana. tsemiwa hi yo tshika yo titsema Hi yo titsema mara a a ni titseme se swi nga- swi swi hete na vo ma five years se Oh. kumbe vo ma three years ni nga ha ri ku yeni ma swi twisisa Man. a ni tshike khale ma swi twisisa yeah plus plus kaya ku ri moya lowu loko kuma ku u le ka worship team ne mm. ivi i ya xikolweni mm. loko i vuya veri wa tivona loko u fanele i yimbelela ncha keyboard oh. so loko loko ni tlhelela kaya ne mm. a ni swi lavi ku tikuma ni ri mahlweni mara ho va swi lava ku ni yisa mahlweni but the guys veri a voniwe hi a swi hi ndlela yaleyo so mina i want to ask about uh, the, the, the because eh ku le ku voice na vu gospel mm. but ku na feature leyi mi nga mi nga yi endla ne mm. yo hi va teka hi ya venda a ni ta hi a va ya laha yini venda makoti mi nga mi nga mi nga mi nga endla na na na masipala na masipala eh, i character yin'wana leyi yane mm. a yi a yi a yi twisiseki until wa ku sahana yona eh, i mu- mi ni vekisana na yena like nkarhi wun'wana ni vula ku i brother wa mina Nga ku- nga ku ni hehe ni fostela vuxaka a hi munghana wa mina at all mara hi tshame hi va kusuhani so i munhu un'wana wa like hi ri kahle dimani so my so ep liya like not ep that's Eh. me mi mi mi endle xinjhani swi ti njhani gaga xa ku i know Ah, sina a hi- mfana. a hi ri studio a hi ri studio um a hi tshamatshama kwala ka production minkarhi wo tala ngopfu studio se ku board biti lediya ma yi vona voice ya masipala ya ya endla swona phela eh, hambi munhu no hemba na mi ni xavelela vuxaka mara laya na n'wi mi titwerini ala yi biwini yo mm. mm, se hi yo sungula a studio ku boha biti ku fana na sweswi hi sungurisaka swo masiku loko hi yimbelela ku boha biti mm. hi n'wi teka ya venda eh, hi n'wi teka ya venda swi be swi sungurisa sweswiya makoto wa mhana tekiwa ya venda sweswiya swi ni hlamariseni because ne mi a ndzi tivela sayiti ra xikasi e

maybe hi hlamarisa ne mm, mm. we took a legend Yeah. a xigazini um dokodela Sandler. Sandler.
Oh. Eh, mi hi- mi- mi- mi hi nyika nghoma beyonce Mane swi tivnen layini mi hi nyi- mi hi nyika ng- eh, mi hi nyika nghoma ene swi hlangana 'cause, okay mina loko kha ni byela vanhu ne lava ni tshamatshamaka na vona um u nge swi tivi wena Eh, a ni tshamatshami na wena mhaka ku ni ni- ni tshama kha ni ku yini kha ni ku um loko ni languta sinampaka na n'wi mi nge swi tivi a ni tshama tshama na n'wina mm. no that's na mpaka ne i feel like loko se hi nga ha hi nga ha ri hava man flow hi nga ha ri hava dr sandland musicini hi nga ha ri havo timburi se a va ha ri kwana lava mm. i think like bo dr sophie eh uh, yes mm. i feel like mm. i feel like this is the the the the, the person ne hi nga ta ku

U teka Doctor Sophie no ko ni tshame la chomi ya mhaka ku eh mara wena i rhandza Doctor Sophie ne hi ku vo n'wana nga kwala ya ya so a ku se va ku no chooser ka wun'we a hi fambi hi one one a hi sunguli se ni ku no munhu loyi mi rhangaku mi n'wi kuma a ku nga ri ku u ta rhanga hi mhani sandleni kumbe hi rhangini e so va kuma mhani sandleni va vulavula ivi hi ta hi ta endla Ende already mhani Sandleni a va vureni va byela management ku eeh khalanga tisani n'wana loyi mhani ni n'wu a ni ma swi twisisa ku ni ta ni ku mina na
Yeah, i te varhandziwa. Ma swi twisisa.
Yeah. so mina i i mhaka ku ri eh, a va lava ku banana madokodela mambirhi lama doctor Sandlin na doctor Sophie a mi yimana mani cause ku ze ku va na ku va lava ku va na nyimpinyana a wu a wu yi tivi

swi njhani a ni swi tivi okay ku ku sungula is it like ko va management or i record label as well mi sayiniwe under management or hala tlhelo mi sayiniwe as record label yeah ni sayiniwe hinkwaswo Hinkwaswo. sina mpaka hinkwaswo kwalaya Ne. Swi- swi endliwa kwalaha ka product Eh, yitswelela se- hinkwaswo mi mi hlangane njhani cause ku ku ti tele ti-artist leti ti lava ku ti-management ti lava ku eh, ti nga tikumi ti lava ku sayiniwa mantwisisa because obviously mm. management ya phusha or oh, mm. record label ya phusha mantwisisa mm. so n'wina mi hlangane njhani na vakhalanga productions kumbe tikuma mi khe mi tirha na vona Eh a ku ri event yin'wana ya gab ya hala mavopane hala a ndzi gab lowa tithatu wa marimba skip vavasati va hina va eh yewaluya havana yewaluya hluvulela vavasati van'we skipa Eh, so a ku ri event ya yena hala mavopane eh ni un'wanyana wa tifeni ta gebo wa marimba na hi wa swi tiva sweswo eh, eh, so
ma swi tsundzuka ni eh ve tifeni leta ta ku mina ni ve feni liya ya ku ya na vanhu va ze va chuha so loko va ku gebo wa marimba i ta ka event leyi swi ve ni ve ni ku yo a yi la naye mm. loko se ni fika laha ni fike ni mi ta khalanga mm. eh which a ku ri manager ya geb ku nga manager ya geb na sweswi a ni la ku chuha ku eh mm hey na sweswi ku nga manager ya geb so loko hi fika laha hi mitana vanhu ma communicate loko mi khe mi communicate then ku na video yin'wanyana ni nga tshama ni yi endla na miss v ya Daniel Brothers mm. se va fike va yi vona ka ka TikTok va wena wa yimbelela mus eh tana i ta ringeta a studio so loko ni ya studio ni fika ni kuma ku ri na DJ Vini producer ya hina ku ri birthday ya yena minkarhi luya a ba I remember risimu ro sungula a ku ri

a ku ndleka yini mara kwala kwala a ku ri nkarhi wa kona Eh, and a ri Yeah. event a na nkarhi wolowo ya a ri ba ya se mi hlangana na vona a All ka ka event event. ya gap ende loko se ni hlangana na vona a ku nga ri ku ni ya ba xigaza a ni ya hi ku khalanga i munhu wa deep house ni ye ka khalanga production hi ku ya ba deep house loko ni fika la va ba biti yin'wana ni swi twa ku ya leswi swi yelani na mina ya ya ya deep house ya deep house ni swi twa ku ri biwa risimu leriya hi vuyavuya hi vuyavuya mara sweswi khalanga loko yo biwa futi biti liya se mi nga nghena ta mi dlaya a mi kona la ka machuchu banga ni kona hinkwako ni eh, ko ni ba to hambanahambana masiku mm. lama that's why ni ku loko yo vuya sweswi biti liya oh, ya liya ni nga tshama ni yi ala ya hi fanele hi vuyisa biti liya Se hi ku mi n'wansati ntsena kwalaha ka lebulu swi njhani ku cause mi mention va gebe va khalanga vanhu lava i vavanuna Maevo, yeah. va maevo i vavanuna Mpanyasi. na mpanyana mpanyana se le ka khalanga i vavanuna vanhu lava hi ku tiva ka mina unless ku ri na swin'wana unless va ri hi ndlela yin'wana exactly hi nga swi- hi nga- hi nga swi khumbi yeah. u nge tlhe wa ti u lexi kipa masiku hinkwawo exitejini i rinene Eh, mi n'wansati ntsena laha ne Swi njhani ku tirha ku tikuma mi ri around vavanuna mm. and question yin'wana follow up question ya mina sweswi i timhaka ta ku mi n'wansati ntsena swi njhani swi njhani mm. mara follow up question i timhaka ya ti-gig also being n'wansati ma ni mm. tiyisisa ku ti-gig a hi mi vonavoni like that is it mm. because eh a ni tivi ni ta ku i yini mara jojo industry leyo hi nga le ka yona yi yimbeyi yi dominate yes a ni swi koti ku pressurize ti organizer
no ku na hungu laha ri nga kona so kasi loko hi va vona va kha va kha va va ri kona ka gigi yin'wana na yin'wana yin'wana va va pressurize organizer eh ngwenye oh ku na ku vuli vito a wu sali helo
va pressurize hi ndlela yimara yi ko dj yi kona ne a yi sale helo dj ya kona xitani nga yi wule hi vito vo pressurizepressurize oh, ya pressurize hi ku ya hi n'wina ya pressurize oh, sesi na mpaka hlamusela ku ni vula ku ku pressurize hi ndlela yini a mi se hlamusela
va kumini
a va vulavuli na n'wina va vulavula na hina hina hi se va kuma hina hi va kumangi okusalayo va pressurizer that is va ri kona ya amukweni ya eh, na loko ni hlamula leya yo sungula ku swi njhani ku tirha na na vavanuna u ri n'wansati u ri wexe um xo sungula swi ya hi ku u tirha na vavanuna va njhani Mm. Mm, swi ya hi ku va njhani vavanuna lava kun'wana swi nga ka swi nga olovi ka mina swa olova phela loko u khitirhana na vavanuna u tekeriwa ngonene enhlokweni oh, hi ku i one masni last born mm, loko ku papasi na va lexi vo endla papasi na va lexi vo endla ma swi vo mm. eh, se swa olova loko hi ta ka liya ya tigigi eh, eh, ka industry leyi nga ka yona ya xitsonga ta vula hi sweswiwa um eh, ni twi nga ri ku tele ngopfu leswa swa ku Hi lava ku dyela. I'm sorry ni kombela mi ni rhamba mi nga ni tekeli nhlokweni mara leswi ni swi vulavulaka i ntiyiso. I know. Eh ka ka industry leyi hi nga ka yona hileswiya swa ku ni chomi Gaza boy xa ku na ku host-a ti-event sweswi a ku a Sinampaka i chomi ya mina lexi a xi tiyile na le ka podcast ya hina a ku ta na kunene ni ta ku chelela ya petiroli. Yeah. me ni mbala xibelane bot 2.5 munhu a ni bye ku ta nyika 2.5 ma swi twisisi misisi a mi se suka phela ndlwini a ni se suka ndlu- misisi Va ha ya ri mina xibelani. misisi ya mina ku ni installa vo ma 700 ni na ni na ti ni na ti-dancers leti ni fanelaka ku ni ti hakela Yes, yes, yes. movha luwa full tank mama 1.8 kwalaya se ma ni twisisa loko se no la kusuka ni famba ni fika ni ku na ku cinela 4000 swi swi swi swin'wanyana se not ku vanhu a va ni rhambi not ku vanhu a va swi tsakeli ku va na swi na mpaka ko va ku nkarhi wun'wanyana a hi fikeleli kumbe a va fikeleli kumbe ku hi hlangana ka price leyi a va lavaka yona mara swi na mpaka yi available ene swi na mpaka a nga durhi very cheap a nga durhi as na mpaka xibelani two point five mzizi seven hundred Petrol. Na va cini.
Dancers 1.9 Petrol.
petrol. fane ni mbala Hi nga hlanganisa ni add 50%. hina hi n'wi hakeli swi sweswo that's why mi n'wi vona a ri laha good Phela ni xa ku xaxa purple xi kona. kona na People.
namuntlha xa people By the way, ne loko hi ku xi kona xi kona ne namuntlha i ti eh mo hi vona na and and dlaya hi ti date. I ti 9 ta- ta ta November. november Eh na vhene yi teka hi ndlela leyiwani. Namuntlha ku na a listening session. mm. ya album ya maholiday yes. maholiday munhu i vito ra ep maholiday yeah. maholiday i vito ra ep mm. ya sina mpaka wa ka maswanganyi yes. avuhosini mm. namuntlha la hi tele ku yi yingisela mm. mara yena van'wani se hi bela hi maholiday hi maku i minkarhi ya kona vo xikhongelo ni eh. mara ni kombela ku tsakanyana
ro ra ba xikhongelo mara ni ta vuya ni ta khongela mara ni kombela ku tsakanyana hi maholiday mm.

u nga nga chelangi eh, rimba leriya ma vo so hi hi tele swo fana na sweswo namuntlha so eh a hi post yi nga socials so loko ku a a wu fikangi swa Swa wena wena. hina hina hina hina hi mi rhambile eh let's talk about the the the The new the, project. the, the new project um ya ah mina loko ni ku munhu ne u blind hi loko a humesa project

mitirho na manka yi phile yewani eh, yi le ku tirheni njhani so far eh hi tihi tinghoma leti nga kona mi rhandza rihi why hi rihi leri mi fulanga ku ya la Yeah. la a ku ri mina la Mm. phela ti artist ta hambana hambana van'wani va kona a wu yimbelela swi vona kha swi humelela vuton'wini Yeah. van'wani va attach Yeah. ku fana na simu n'wana ra ra ra ra artist yin'wana mina mina a attach ra ruza ra ra spoki timhaka ta le byaleni Tshama swi- Intro, ne? tshama swi ni endleke Hi ro ra intro eh tshama swi ni endleke swilo leswa so na attach ka simu lera ni tshame ni longa munhu ka nga hanyi so ni la ku mi byela ku ep ya n'wina mi fila njhani hi yona mm, eish ep liya yeah. eh, ni fila a swi hlamuseleki yeah zamani eh, hi ku laya eh, ni ni zamini ku ku ku ku humesa ti-emotions na ti-feelings mm. not ku nga ri ta mina mm. ku ri ta vanhu van'wana na perini ta vanhu hinkwavo ni ta mi kombisa hi tinsimu timbirhi ti nga laya ka ka ep liya okay. hi na ma hi na okay Mondzuben ni sungula hi to tinsimu leti ta timbirhi ku komba ku swilo leswiya ni swi yimbelelaka laha ni lava munhu un'wana na un'wana a relate ku na ku ku fana na va ri yini xikhongelo risimu lera ra xikhongelo ri vulavula hi ku um hina loko hi humelela vuton'wini a yi beriwangi mavoko loko hi xava timovha hi aka tiyindlu minkulungwani a yi yi twangi vatswari se va fambini mara mehe a mi ni vonangi vatswari va mi va yime la. Eh, ah, va kha va eh, cina va kha eh. mi swi vonini eh, a mi nga ri tsaleli n'wini a ni nga ri tsaleli mina risimu lera ende a ni nge swi tivi ku ni ta ku ri huma ku ku biwe biti loko ri biwa ni swi twa ku u ri ni yimbelela hi hi ku sina mpaka a nga yimbeleli hi yena u ri ni yimbelela hi swin'wanyana leswi vanhu va nga ta relate ka swona ya hi swo leswi ni swi vulaka so um risimu rin'wanyana kambe i yini hi na nuna wa mina a eh. hayi ku nuna wa mi wo famba ngopfu
a hi ku i ra n'wina phela leriya na swa ni beli mina a na swa ni beli mina hayi ku ku na lava mi ri belaka vona eh, bela vona va munhu wa muchaveleri a nga n'wi kumi eh ma swi vo eh. ene na malume yin'wana yo kaya hey malume wa miya yi vuya rixini nampundzu loko va ku kasi wayi hambi ni otlela khumbini eka xikan'we xa mina
eh so hi swo sweswiya tinsimu ta ta loko mo ti yingisela kahle a hi ku um ni bele sina mpaka ntsena ku na that track ni nga ta ku kumbexana ni nga va ni bele mina nyana ra ku swi lava mani swa vutomi bya mina loko vu khe u sunguli ku hanya i khe i endla swa music i khe i endla swi vulavula swi tele mani tshike xikolo tshama kwihikwihi a ku endleki nchumu hi vutomi this and that hi swo sweswiya ni lavaka ku munhu un'wana na un'wanyana a hleketa a hleketa munhu un'wana na un'wana a hleketa ku vulavurisi na mpfaka famba ya yingisela track three i ni vutisa ku i ti vutisa na wena ku swi lava mani swi lava mani swa vutomi bya mina so i tinsimu leti ni nga ta vula ku. ni yimbeleri ni maybe ni nga ta ku okay ni yimbelele hi ku ya swi lava mani swa vutomi bya mina so letin'wanyani ni endle ni make sure ku ri ni lava munhu un'wana na un'wanyana a relate na lavo nyimba nyimba lava hinkwavo
ti-baby shower lava va ku he nuna ku e na ni ya tshama na majita we every day tshami tshame na majita mara nkinga yi le kwihi kwalano okay ni kombela mata wa tivhidiyo ta tiktok ta majita masoko hi va hi ri njhani mi va mi tsakile loko hi nga ri kona yes Ka tsakisa mara why Majikete. why always we la ku tshama i i nga ri kona Ka tsakisa.
ma No, wena- tsakisi Ni No. sure munhu a nge- Le- mi swi vonile leswi n'wi wa mi tsakisa swo loko mi tshame na manes Eh. hi leswi na hina hi- Good. hi na times mene five.
mi mi twe ni track leya ti baby shower Eh. yi ri famba nkata mina na mina ni ta ya ka baby shower hi ta vuya ri xinian ali mm. famba nkata mina a ku na probleme hi ta vuya ri xini kumbe ndhavu hi vo ma four se yindlu yi ta sala yi vona hi mani ku wansati leri
ngoma leyi leri ni wa ta yi vulavula hi timhaka ta yini ta ku eh. a ni wo fuma ngopfu tanihi n'wanuna mm. a it's fine nge byele ku tshama hansi kumbe like mm. tanya leswi u swi endlaka mm. na ta twa ku va va nga vulanga u ta fila njhani mara i timhaka to la ku twa ku ta fila njhani wena wona mi ni famba ni ta vuya hi four ah. hi three wasibona wasibona se loko matsotsi ma ta ma nga kumi munhu e a va teki va famba swi vulaka swi bohi yi vula ku ri tshama kaya tshamani kaya hikwenu mi mi kurisa vuxaka ku laha nsati wo twisisa kahle kahle va si na mpaka eh, eh, eh, mi nga ni kahle va lava ku twisisa a ni kona ngoma leyiwani ku lava vanhu va understanding ngoma leyiwani yi fana swi lava mani a yi suka mbilwini liya
a yi suka a yi nga suki kona mbilwini liya yi lo tibela nje yo fika swi fika mm. liya yi yo tibela loko a ri lawani muchawuleri ne ku na swin'wana swi trendaka gaza mara sina mpaka nga swi yendli na ku vutisa ku Why? Eh, vanhu va va va va va like va obsessed hi tinambara Nambara ta ti streams. ya mna dropa he ni le ka number three he ni le ka number four e ku na 200 wa ti-streams hi siku ka youtube e ka spotify why why why why why mi nga ri kasi sweswo bcause okay hi- hi kombisa ne swi na mphaka nga na huwe Yeah. Like, Perfect. a ku na- a ku na huwe Exact. at all a ku na huwe ko Eh. hambi wo eh, wes man man a ni lava ku ti vula hi vito u yevula ti-artist ne angetse mabula tšhomo se nampaka demon yeah. I, I, why, why is it so why you're not out there man ni famba hi layeni ya mina mm. and then ti byele ku loko no lava ku tsutsumisa swilo leswi ni swi tivaka ku ni nga swi fikelela loko no swi lava ku swi fikelela mara loko no lava ku tsutsumisa swilo leswi swi nga kule na mina mm. eh ni ta ti vavisa swi nga endleka ni helela ni tshike music music a hi xi xo huwa that's why va ku loko i ba music i nga beli ndlala Yeah. loko i ba m- ba na music hikuva wo wu rhandza loko no lava ku tsutsu- tsutsumisa tinambara ni ta tsutsumisa na tigigi Exactly. ma swi twisisa Yeah. sweswo swi swi vuya laha ka ku why ni nga tsutsumi ni performa hala na hala Yeah. eh loko no lava ku tsutsumisa leswiwa se mi nga ni kuma se ni khe ni ku eh mina na tigigi ta seven se ni mi kuma ku tigigi leta ta seven ni hakeriwe yin'we ma swi twisisa ni vone dj jepa yi khuka gaza i nga va na gigi ta 40 mm. loko loko se hi hlanganisa timali leti nga ti kumi hinkwato ti ndla 14 ya ka ka yin'we ka ka event ka gigi yin'we se leswi ya that's why ni ti byele swona ni na management yin'wanyana khalanga va tshama a swi ni vavanyana masunguleni loko swa ha sungula eh a swi ni vava ni tshama na khalanga kasi why me swi ri so vanhu va ku a va yingiseli na tigigi ta koho khalanga yi ku mamas you know what Famba hi pace ya wena. Loko wo la ku tsutsuma i tsutsuma ya le na le. We a wu na problem na ku wee namuntlha ni ta dya yini yini. Loko wo la ku ndla sweswo i ta cinela mahala ka gaza ende swi tele ngopfu swi sweswo. Swi tele leswa swa ku i ta tsutsuma ya kaya i vuya mahala. Hina hi na swihlangi he loko se i vuya ci ta ku languta ci ku a mi ye exigezeni.

ti depend-a ngopfu or ntsena ka music and hi swo swi endlaku va teka na ti-gig-i letiya ta ku munhu a ku ha ni ta ku nyika ya transport-o kumbe ni ta ku nyika ya wini kumbe tana yi ta tipromota and once yi tipromota va nge he ku tekeli nhlokweni Ya, ma ni twisisa. once yi tipromota loko sweswi no ta ka event ya n'wina ni fika ni tipromota hmm. ivi mindzuku mi ndla event ya vanhu va mali mi ta ku ah, luya wa ta mahalawata se si khoma i thousand kumbe se si hi ta ku nyika vuswa tani loko se mi hi chaje wa se wa titwa eh, se wa titwa mavisi ene sweswo ku nga ri swona hileswo swa ku va ku na tichayeni ta yeluya sinampana eh.
and and and then loko loko se u ti promote even then se loko va ku rhamba futhi ivi ku la mali ne I problem. even then i i ah even then loko yi la mali va va ala ne va tlhe va suka va vulavula Eish. maka a xi performa mahala lexa Yeah. swan xi xi sungule hina nge xi vona voni mhaka ku ri a xi a xi a xi a xi yingiseli swi swi vitaniwa familiarity laha swa ku vanhu loko va ku tiva va ku tiva hi ndlela yo karhi a va ku mm. expect u nga ya a henhla ma twisisa mm. anyways ni twe obvious yi khumbeni mhaka ya ku mi dyondzini a ni la ta tiva ku mi dyondze kwini mi dyondze yini makhama apart from music because hina hi documenta sina mpaka la sina mpaka as a whole sina kahle sina maswanganyi sina mpaka ne eh hi la ku tiva ku ma mi dyondze yini mi dyondze kwini apart from music what, it, what is it that you do outside ka music mm. matwisi mi ta hanyisa yi ku vhele mi ri tigiga hayi loko wo munhu wo mi bye ku eh, mi ta mi vitani swa vuswa a miyi se mi ta hanyisa yi uh, eyi swi tele swin'wanyani
amivo nyuma hi leya khamera mi nyuma mi hi languti
okay Sina mpaka edyondzini. Yeah. I'm a graduate, you know. Hey. I graduate. Yeah. And I graduated and dyondzile at UT Ga-Rankuwa. Ne. Uh, I did uh, public finance and accounting. Vanhu va timali.
No wonder. 500 That's why va nga loko se teki. Vanhu va nga teki 200. That's why loko se mi ku eh ni ta ku nyika 2.5 ni ku 2.5 minus eh mm, eish ko va ku a mi swi vonangi ku a hi ri ku enweni nyana ka yini ni ku minus mi swi vonini ne ni ku minus ni ku 800 ne eh, va tshe va nga ku nyiki na rider le 2.5 leya yi wela ka rider yi wela swakudya i industry leyi nga ka yo ya xitsonga mm.
ene phela 2.5 mm. leya ne ka rider ya ya ya snam park eh ayi home case

Eyi a ni nga se heta liya ya ku ni endla yini se na mpaka ya munhu un'wanyana e ni le ku laveka ni tirha a mi ni tholeni mara ni ta teka mali ya kona loko hi kha hi hi hi hi kulakula so ni va hi fika ka position leyo ti byela ku no na ku tatisa C_V ya mina na ku na ha tlhelela exikolweni na next year a ni yimangi so ni le ku tatiseni hi le ku ni le ku endleni ka ku a loko no kuma internship. ni nga tirha na yona sweswiya sweswiya swin'wanyana hi ti hi ti exi leyiwa a ni nga ni nge yi vuli la hi mhaka ku se already vanhu va ta ku texta texta ivi i ala ivi va vhe va ku zonda ma swi twisisa mm. swi kona leswi mina ni ti hanyisaka hi swona leswi ni nga ta ku swi ni nghenisela mali mara a ni sikemi vanhu mm. a ni dlayi vanhu
a hi ta hi khome khale e i swi swi leswi swi nga nawini ma swi twisisa a hi lava ku ku vutisa le timhaka ta ku heyi vanhu va mitwa ku mi ri ti-two point five a mi teki van'wana va kha va teka ende va va ta tivutisa ku ah swi na mpaka i tihanyisi yini swi vula ku mm. no. yena na vo vana na vona va wela mm. a ni ku na vanhu ala pitori va ndla swi va swi ndlakamina a wa ni la ku mi mi mi mi advise mi tsundzuxa ti ti tinhlambi kuloni mm. Eish, sorry the artist ya ti so swi va advisor the artist ange ange graduate munhu nhlambi eh, hi leswi good mi hlamule question liya yele masunguleni sunguleni liya ni nge graduate mi ni vitana nhlambi between nhlambi na ti ya hey ya nhlambi oh leti nga dyondzaki ku yi nhlambi sweswi ni kongomisa ka tinhlambi ku na tinhlambi to tala ngopfu ne mm. eh ene va xaniseka because loko va kuma 2.5 ne mm. hi yo va hanyaka hi yona a ku na xikolo yeah. na business xin'wana xa kona loko o fana rhambiwa kun'wana o fana ya kun'wana na kun'wana because loko a nga yi ta tshamela nje because a nge ngheni mm. mali nghenisa mali hi music mm. and maswaku music ku fana na bolo mm. i ku seasonal short term career bolo wa tshoveka namuntlha va ku a ah, u nge tlangi na siku na rin'we bolo kuma ku a na business na music namuntlha hi nga ku okay ai ku na sinampaka mundzuku a nga ha ri kona reason se ku na xin'wana xi xi nga humelela xi nga humelela hlangana mm. mavo se u ya dya hi yini so what, what, what do you have to say to to tinhlambi leta to the, the artist or oh, the tinhlambi that is right oh okay yeah okay um eh moni ni nga vulavula hi ti-industry letin'wana moni vulavula hi leyi mina ni nga ka yona ya xitsonga swi tele ngopfu swi sweswo ende A ka vanhu van'wanyana a swi wrong-o ku vula ka n'wina ku okay va ti hanyisa hi yona. Ma tiva ni ala yini? Ni ala liya ya ku munhu a teka seven ya ti-gig a hakeriwe mali yin'we hi mhaka ku lava fame ma swi twisisa. E leswi va koho vanhu lava nga ta ku okay loko o teka two point five liya u le kaya a nga zi a ni dya mincini kumbe u to fika a ti yimbelelela a ni ti-performance ta hambana ya se na mpaka performance always. on point a ni lavi ku cina a mi nge ni kumi ni cina ni ri wexe e so ku na vanhu lava va ku i swi vona ku loko a teka two point five yaleyo ti chelela um petrol ya five hundred a nghena a cina a tlhela loko a tlhelela kaya u salele na one point five wa xava mugayo wa xava xixevo so mina tinqambi ta ka hina tinqambi ta ka hina N'wana mhani a swi bohi ku u tsutsuma everyday hi ta ze hi fa hi ku tsutsuma hi ya kaya hi vuya joni hi ya kaya hi vuya joni i kha u cinela vuswa for example or u cinela swimalani e a swi pfuni nchumu leswiya tshama kaya loko swi nga endli tshama kaya a swi bohi leswiya ku cina ku yimbelela a swi bohi tshama kaya once va ku mali hi leyi famba i ya cina i swi tiva ku loko ni tlhela ni ta sala na mali yo karhi. go for it hi leswi ni nga ta tsundzuxa vanhu va ka hina xo xa nkoka a swi bohi loko mali ku ri hava a va nga xi vonangi a ni nga xi vonangi ya a swi bohi loko mali ku ri hava ni te na mfa wun'wana ne mm. eh hi ta va na episode ya yena mara no a ta kombisa nyana swin'wana i very close na musa kiss yeah. anki ni la ta tiva ku hayi swi swi ndlisa ku yini swa tigigi i tshama mm. kha a famba is it every weekend and what not and what not ma vona mm. se a ni hlamusela ku no eh usually January to March or April a nga gigi and not because a ti koti gigi but because mali ya yi because it's a dry season mali ya va yi offeraka at that point in time yi va yi ri hansi so loko o yi teka i timhaka ta ku i timhaka ta ku se brand na yena i yisa hansi vheli by the time ku fika sama or laha tigigi se ti inanaka mm. ti-promoter ti tiva ku yini wena i charger ma twisisa so sweswo mi swi vulaka ni swi relate na leswi a nga swi vula and it makes sense and mi nga rivali ku liya i le ka it's in the commercial space inter, uh, national yeah.
mainstream basically mm. ma twisisa so logic ya leyo sweswi mi nga sula swi apply hi ku i industry yin'we ku ku Yeah. hambana tijandri Mm. se swa apply no e- e- e- e- e- hi kha hi ya ku pfaleni ne hi nge pfali ni nga hi nga nghenangi laha hi nge Mm. pfali um hi ya thula mahaxi yes twenty Yes. Mm.
Eh, a ni ya ku ngunyuteni noma n'wana ka malamulele ne na cina xile loko mi nga mi- mi- mi- mi- tshena mi nga tiku hi mina hikuva Yeah. ka ni ngunyuta ngunyuta leyi Mm. Mm, best female yeah best female xitsonga eh, artist xitsonga artist na na le henhlaya best, best newcomer, newcomer best album of the year of the year tinharhu ne mm.
ma triplets yes ma triplets ale mala ku dya ma triplets malama mala ku dya mara wa tenda ntlambi hayi swa hlupha yeah so uh, how's the feeling man ku va munhu a nominate win uh, eh, and then Eh, mi expect yini yini Eh. leyi mi twa nga ri laha kahle kahle laha ya nga expect yes Mm, how's the feeling?
Uh, I'm feeling so excited and also grateful for the opportunity. Uh, the nominees letin kombe ku you're doing great. Uh, yana mahlweni, keep moving. Hi leswi ti nga ni komba swona. So um, eish, men ola ku wina. Ni voteleni ka. va vhota kwini Mi ni votela ka best female sing. ni le ku fambeni na yona leyi ya best female singer um eh, to vote you sms to 45859 female c hi maletere lamakulu i senda message lwa loko u senda ni va fonele ni va ka munghana lonene ni ku no n'wina ma hi rhoba why loko hi senda timeseji um eh, mi nga hi vuyiseli inani sms va ku no swilo leswiya hi va hi swi swi rhikhodini sayitini ra hina oh. so it's fine votani so let's vote

ya yi ku yi ku ya hina hinkwenu la hi hi hi liyane ye kwini ana ana na na mari Ye- females female c liya Female C, females eh female c female C female C Oh. ka Female C. 45859 yes Mavona, eh, ivi te- yi tekiwa yi isiwa kaya letin'wana ke hi byeleni hinkwato

The fact ya ku masununga hi tshama hi va na an, an, a conversation about the artist ta sweswi ku a timbali xibelani yini yini mm. yes, yes, she's one of those that va embrace ku uh, the traditional attire and for that hi la ku mi khensa mantwisi because mm. and a hi ri lava swi ndlaku va wrong lava lava va mbalaku swa va swi mbala va mbala ku fana na mina mm. va mbala tiburuku ta mububu nga ku xiketi mara ne eh. point i ku hina hina hola ta mi appreciate ku va ma hi nyika xigaza lexiyani mm. mantwisisa because se vo va hlayeleka vanhu vo fana na n'wina and vo ndzi nga ri va ya va kha va hungutana mm. mantwisisa so for that uh, we appreciate you and uh, hi kombela mi yingisela album or ep ya Yes, Sisi ya Sina, brand new. ya brand new from the Yes. box Maholiday.
exactly so and they can sana va ka munghana lonene loko va ha mi va ha mi acknowledge Va ku vona no Yes. yisani mahlweni swi swi swa n'wina ma ni twisisa ko xota ti-promoter ti mi acknowledge Ine an- yo ine Mantwisisa.
acknowledge yes yes yes kwalani yo yeah Eh, and- swi ndla hi nga ri ku te swi ndli nga ri ma ni vona ku ni njhani ma ni vona ma ni vona sweswi a ni mi voni ne swi swi hi ndlela leyi loko mo va mi swi twisisa kahle swi so yeah but hambi swi ri so one day swi ta pfuleka mani mm, yeah and speaking of that ne mm. eh ku na swin'wana a ni swi tekiwa vanhu va tsandzaka ku swi endla a wu na munhu wo fana na mina loko wo cheka facebook ya mina okay my socials yeah. u nge ni byeli ku ni favor mani artist mm. I, na yona favorite artist mara i don't feel like no fanele ni yi khongela mm. loko munhu a humesa ne mm. na tsala ku humesile and na yingisela i feel like a swi ni tekeli nchumu ni nga tsala ku xaba namuntlha xirhami ni nga tsala ku sinampaka humesile swa fana a ni lozekelangi ni byi wa ba swi fana na loko swi swi na va sasekini a swi vuli ku loko no jojo eh no jojo man sesi mikateko yi sasekile a swi vuli ku it doesn't take away anything from It either of doesn't. them It man. doesn't. So, a- le- a- a hi a hi promote vanhu before ya ku pfaleni ne mara ngi ku na tikhixini timbirhi yin'we

mi nga vutisangi guest question ya so yes question ya ya ti viewers ya valanguti ya vavoni na vayingiseri loko ku va tima tv va va pfulela sawundi ntsena yes beri swi na mpaka xana mina munhu na
yes
okay i'm taken please so leyiwani question loko yi vutisa masiku hinkwayo ne a hi tlhokovetseli Hi ri, Swi na mpaka. I na munhu.
So. A hi swi vuleni hinkwenu.
Swi na mpaka. Swi na mpaka. I na munhu. Loko ku ri ku ri n'wi lava please swi na munhu nga n'wi nga n'wi fayeli vukati. Yes. Kasi un'wana u ta fona.
Mm. ivi a hlamula ivi kuma ku ri um eh, ngwenya ya kona a ni swi teki mani va vhe va tshika ku foyina hi hi thwelufu na five ya nampundzu va hi mm. tlele va va tlele va va tlele va sweswi va va tlele i vanhu vo tlele okay se se sina e eh, ke ke singo ku vambiri na hina ne eh, eh, ke se nkarhi nkarhi wa n'wina mm. eh loko mi tshama hina swi hatsaka loko na swin'wana swi humelelaka evuton'wini hi le kaya hlembuyela lawani hi ta hi ta vulavula ku okay siswa nkomi melela yini mm. loko mikreta ra vumbirhi a ni miyara miya misa mahlweni tindlu ta n'wina hina hi ta hi ri kona ku ku tsaka na n'wina hi ku yes yes yes and keep making music mm. hina wa hi tsakisa music um vutiseni hi yingisela eh hi va right so hi ta hlangana kwihi exitejini namuntlha exitejini nam swo boha na tinyonga ti ready ti na insurance phe ti-insure win ne e hayi ku ready ha leyi artist george leyi i artist a hi ntlhambi that's why yi nga performi ka ka ka five hi siku hi mhaka ku inshora ne Eh. wena you have 30 minutes ah Yeah. what is that nyoka for 30 minutes kilos eyi tita Hela.
mileage exactly yifa isevhisi waphela no no Yeah. no no no case ngopfu ne eh a ku ri episode 82 eh tshama na hina mi vona ti- letin'wana ti taku ne ti nga hundza eh hi ta tlhe vona nakambe hi sweswo Oh. ekhosa wa nga sika munhu loyi timba broadcaster hi ti recorder mani